Weekly Crime Report Surgeon Records Jiwan Solimakamu Channel hi le ka g1 solimakamu channel channel leyi nga number one misava hinkwayo ku mi tisela swilo swa xiyimo xa le henhla hi leswin'wanyana surgeon records swilo swa xiyimo xa le henhla hi mi tiselaka swona sikwini ra namuntlha Aka Kamer hina Timothy Miyavo Seje ni kombela mi xeweta vahlaleri. Ri perile vahlaleri kwala mi hlalelaku mi ri koho ri perile tatani Miyavo camera man. Eh swi ri yini swivuki swa vugevenga Sejen? Inkomu G1, Maphorisa ya Giyani ya le ku ndleni ka vulavisisi endzhaku ka loko ku ta va ku kumeke ricece ra lembe rin'we ri hundze emisaveni wa ku huma leyi aka rivala ehandlenyana ka Giyani. Leswi swi nga humelela i ku N'wana i tsutsumiseriwe exibedhlele endzhaku ka loko mutswari va ta va va ehleketelele loko n'wana a nga va a a ri na leswiya swi vitaniwaka ku i rigoni kambe a ku fikeni ka yena exibedhlele ivi a hundza emisaveni ku pfuriwe nandzu laha vulavisisi byi nga ku yeni emahlweni kasi handle ka swona Maphorisa ya ka Malamulele wona ya le ku ndleni ka vulavisisi endzhaku ka loko leyi a ka peni ngotsa ehandlenyana ka Malamulele nakona ku ta va ku kumeke ricece ri hundze emisaveni laha ku ya hi swiviko mutswari va kombisaka ku a va ri ku dyiseni ka n'wana mukapu tanihi ntolovelo kumbexana leswiya swa ndhavuko kambe endzhaku ka sweswo n'wana i sungule ku va a talwela lava nga vuya va yima timhaka ta ku n'wi dyisa mukapu kambe va va kuma ku n'wana yaloye ivi se a hundze emisaveni ku ve ku vitaniwa maphorisa na va swi lamulela mhangu kambe vulavisisi byi le ku yeni emahlweni aka mhangu yo yaleyo kasi loko hi ri aka malamulele ku na wa xinuna wa malembe ya makume n'we ne ntlhanu hi vukhale loyi a nga khomiwa a tiveka ku hi foster hlungwana tatana foster hlungwani va tshama aka nghomungomu lexi xi nga humelela i ku Masiku ndzhaku, va kumeke va nghenela makhelwani wa vona ku nga ri cence ra malembe ya khumembirhi hi vukhale. Leswi swi nga humelela i ku axikarhi ka vusiku mutswari va kumeke ku na nkolombyani lowu nga nghena ekamareni ra vona la va nga teka xiboho xa ku va va pfuka va ku va ya pfuxa n'wana wa vona ku va ta va dlayisa nkolombyani. Loko va pfula rivanti, rivanti ri ve ri susumetiwa hi le ndzeni, laha munhu loyi a ri ndzeni a ala ku mutswari va pfula rivanti. Kambe hi nsindziso, rivanti ri hetelele ri pfuleka. Loko swi ha ri tano, loko mutswari va nghena, miehleketeleriwa ivi a jampa hi fasitere, laha va nga fika va kuma ku n'wana wa yena a nga tshamisekangi, n'wana wa vona a nga tshamisekangi, swi n'wana a tiyisisa ku ivi a pfinyiwa hi miehleketeleriwa loyi a tivekaka. Maphorisa ya ka Malamulele, ya simeke xiyenge xa Msecho lava nga vuya va n'wi khoma a humelele khoto ya ka Malamulele namuntlha la Fositahlungwani nandzu wa yena wu nga hindziseriwa emahlweni i ta vuya vhiki leri taku hi ti 21 ta July 2026 kasi handle ka swona maphorisa ya sasela mani wona ya le ku ndleni ka vulavisisi endzhaku ka loko wa xinuna wa malembe ya makume mbirhi nhungu hi vukhale loyi a tivekaka hi Mashava eh, Siyabonga lexi nga humelela i ku Mashava Siyabonga yena na makhelwani majarata ya vona ya tshame hi ku langutana la Mashava a nga vuya a suka kaya ka yena a ya nghena le aka makhelwani ivi a fika a kombetela makhelwani hi mukwana a xikarhi ka vusiku makhelwani a ri yexe ivi a sindzisa makhelwani ku va a tinghenisa ka timhaka ta masangu na yena hi nkanu hikuva makhelwani a chavela vutomi bya yena ivi a tinyiketela maxava vusiku lebyiya hinkwabyo a karhi a kayakaya na n'wansati wa xikwembu juwani hi ntolovelo milandzu leyi yo pfinya leyi tiva ku munhu o fika ku gegege a huma famba mara laha maxava laha yi tshame vusiku hinkwabyo a swi twisiseki ku i yini a hlangane na swona se maxava sesi wa xikwembu i khodele loko kondza dyambu ri ya ri yaxa loko se dyambu ri xa ivi maxava a humaka a baleka sesi a ya a ya mangala nandzu a sasela mani endzhaku ka sweswo ku simekiwe xiyenge xa musecho laha maxava a nga vuya a khomiwa a humelele khoto ya sasela mani tolo laha nandzu wa yena wu nga hundziseriwa emahlweni um jiwani miyisa loyi maxava um mafinyele ma yena ma tikomba ku a ku ri na ku tiyimisela ku vula ntiyiso na loko hi teka xitatimende wa swi twa loko munhu a ku a ku ri khale eh? hayi ku a ku ri khale ni gangisa a ku ri khale a ku ri khale ni n'wi veke tihlo kumbe a ri ambilwini eh, leswiya swo rito leri a hi nga huhi hi rona ra i love you nkarhi wun'wani ku va ku ri na problem ku ri hindlisa swihoxo kasi swin'wana loko maxava lowu fikaka he makhe kumbexana va ta va va tlhogomerile mara swi fambanga kahle va ta ku ya court vhiki leri taku ku va va ta endla xikombelo xa bail i swiviko swa vhiki leri jiwani i kensile swinene sejen um i kensile swinene le ka khamera ya man ya hina inkomu